L-istorja tiegħi tibda f'art barranija, 'il bogħod mill-post li kont insejjaħ dari. Twelidt u trabbejt f'Moab, pajjiż ġar ta' Iżrael, b'drawwiet u allat differenti. Qatt ma ġieni f'moħħi li d-destin kien se jeħodni f'artijiet 'il bogħod u jibdilni f'biċċa importanti fin-nisel tas-sultan futur ta' Iżrael. Kont għadni żagħżugħa meta żżewwiġt lil Maħlon, bin Elimelek u Nagomi, familja Iżraelita li kienet marret toqgħod Moab biex taħrab il-ġuħ li kien qed jaħqar arthom. Iż-żwieġ tiegħi kien arranġat kif kien id-drawwa, iżda maż-żmien tgħallimt inħobb lil żewġi u l-familja tiegħu. Fl-ewwel snin konna ngħixu fil-paċi. Addattajt ruħi għad-drawwiet Iżraeliti affaxxinata bid-devozzjoni tagħhom lejn Alla wieħed. Mahlon kien jirrakkuntali stejjer dwar l-art imwiegħda, dwar il-patrijarki u l-ħruġ mill-Eġittu. Bil-mod il-mod ħassejt qalbi tinġibed lejn Alla ta' Iżrael. Iżda d-destin kellu pjanijiet oħra. Dell iswed niżel fuq il-familja tagħna meta Elimelek, missier żewġi, miet għal rida. Id-daqqa kienet iebsa, iżda bqajna magħqudin, b'Nagom issib il-faraġ fiż-żewġ uliedha u fina, in-nisa tagħhom. Ftit konna nafu li dik it-telfa kienet biss il-bidu ta' traġedja akbar. F'daqqa waħda kattiva tad-destin, Mahlon u ħuh Killion ittieħdu minna wkoll. F'salt, sibt ruħi armla f'art barranija, b'omm żewġi u s-sieħba tiegħi biss bħala familja. Il-vistu kien tqil, l-uġigħ kważi insapportabbli. Nagomi, megħluba min-niket, iddeċidiet li tmur lura Betlem, il-belt fejn twieldet. Kien f'dak il-mument li ffaċċjajt l-aktar deċiżjoni diffiċli f'ħajti, jekk nibqax mob art twelidi, jew nakkumpanjax lil Nagomi lejn art mhux magħrufa. Id-deċiżjoni li ħadt f'dak il-mument kellha tbiddel il-kors ta' ħajti għal dejjem. Filwaqt li Orpa, is-sieħba tiegħi, għażlet li tibqa' mob, xi ħaġa ġo fija ma riditx tabbanduna lil Nagomi. Forsi kien l-imħabba li żviluppajt għaliha, jew forsi kien is-sejħa ta' Alla ta' Iżrael tidwi f'qalbi. Tkun xi tkun ir-raġuni, kont naf li d-destin tiegħi kien marbut ma' tagħha. Għedt lil Nagomi li kont se mmur magħha fejn tmur hi. Leħni kien sod minkejja l-biża' li kont qed inħoss. Għedtilha li l-poplu tagħha kien se jkun il-poplu tiegħi u Alla tagħha kien se jkun Alla tiegħi. Dawn il-kliem issiġillaw id-destin tiegħi u mmarkaw il-bidu ta' vjaġġ li bilkemm stajt nimmaġina. Il-vjaġġ lejn Betlem kien iebes, Ħallejna warajna dak kollu li konna nafu, inġorru biss il-memorji tagħna u t-tama ta' futur inċert. Kull pass kien qed jitbegħedna minn Moab u jqarribna lejn ħajja ġdida f'Iżrael. Nagomi, li darba kienet mara mimlija bil-ħajja, issa kienet miexja mgħawġa taħt il-piż tan-niket. Stajt nara f'għajnejha r-rifless tat-telfa tiegħi stess, iżda wkoll determinazzjoni qawwija biex tgħix. Is-saħħa siekta tagħha kienet tispirani biex inkompli anke meta lejja kienet thedded li twaqqagħna. Hekk kif konna qed nersqu lejn Betlem, l-ansjetà f'sidri bdiet tikber. Kif kont se niġi milqugħa f'din l-art barranija? Jien, mara Mogħbita, dieħla fl-art t'Alla li kont għadni kif ħaddant. L-istejjer li Mahlon kien irrakkontali dwar l-ostilità bejn il-popli tagħna kienu qed idawru f'moħħi, iżidu l-biżgħat tiegħi. Fl-aħħar, wara jiem ta' vjaġġar, rajna l-ħitan ta' Betlem. Il-belt, imdawra b'għoljiet ħodor, donnha kienet qed twiegħed bidu ġdid. Iżda l-merħba li kienet qed tistennina ma kinitx waħda sħuna. Filwaqt li n-nies bdew jinġabru madwar Nagomi, jien bqajt fid-dell, barranija f'art barranija. F'dak il-mument ħassejt il-piż sħiħ tad-deċiżjoni tiegħi. Kont waħdi armla barranija f'belt li kienet tħares lejn il-poplu tiegħi b'suspett. Iżda xi ħaġa ġo fija ma riditx tiċċedi għad-disperazzjoni. Ħarist lejn Nagomi, lejn il-belt li issa kellha tkun dari, u bil-kwiet ġeddidt il-wegħda tiegħi. Ikun xi jkun il-futur li kien qed jistenniena, kont se niffaċċjah bil-kuraġġ u l-fidi. L-ewwel jiem f'Betlem kienu prova ta' reżistenza u fidi. Bħala barranija u armla, kont qed niffaċċja sfidi li kienu jidhru insormontabbli. Il-ħarsiet kurjużi u xi drabi ostili tan-nies tal-post kienu jfakkruni kontinwament fil-qagħda tiegħi ta' barranija. Jien u Nagomi sibna post f'dar żgħira fit-truf tal-belt. Kien post modest 'il bogħod mill-kumdità li darba konna nafu imma kien il-kenn tagħna. Il-lejliet kienu twal u siekta, mimlija biss bid-daqq distant tal-belt u bit-tniqid ta' kultant ta' nagomi. Il-barrera tal-lingwa kienet fi xkiel ieħor. Għalkemm kont tgħallimt ftit tal-Lhudi mingħand Mahlon, l-aċċent tiegħi kien jikxifni mill-ewwel bħala Moabita. Kull taħdita kienet sfida, kull relazzjoni tfakkira tal-oriġini tiegħi. Il-faqar malajr sar il-kumpann kostanti tagħna. Il-ftit flus li ġibna magħna minn Mob spiċċaw malajr u t-tfittxija għax-xogħol saret ħtieġa urġenti. Iżda min kien se jimpjega armla Mobita, bla esperjenza fit-tradizzjonijiet u d-drawwiet tal-post? Determinata li ma nċedix għaċ-ċirkostanzi, iddeċidejt li nagħmel kwalunkwe xogħol onest li stajt insib. Osservajt lin-nisa tal-post, nitgħallem id-drawwiet u r-rutini tagħhom. Kien hekk li skoprejt il-prattika tal-ġbir tal-fdalijiet, il-ħsad ta' żrieragħ mħollija mill-ħassada, dritt riservat għall-foqra u l-barranin mil-liġi ta' Iżrael. L-idea li nittallab għall-fdalijiet kienet iġġibli l-mistħija, imma l-ġuħ kien mgħallem bla ħniena. B'qalbi tqila, iżda determinata, ħejjejt ruħi għall-ewwel jum tiegħi fl-għelieqi. Qabel ma ħriġt, ħarist lejn Nagomi, rieqda bl-akwiet fuq is-sodda tagħha u ħsibt, Għalija nagħmel dak kollu li hemm bżonn. It-toroq ta' Betlem kienu qed jieħdu l-ħajja max-xemx tielgħa meta ħriġt. Imxejt wara l-gruppi ta' ħaddiema li kienu sejrin lejn l-għelieqi, inżomm distanza rispettuża. Meta wasalt hemm, rajt il-wisa' debigħa tal-qamħ misjur u ħassejt taħlita ta' tama u apprensjoni. Hekk kif il-ħassada bdew xogħolhom, jien tpoġġejt bil-mistħija fit-tarf tal-għalqa. B'idejja jirtogħdu, bdejt niġbor iż-żbul li waqgħu. Ix-xemx taħraq u x-xogħol iebes malajr ħallew il-marka tagħhom. Subgħajja, mhux imdorrijin b'dan ix-xogħol, spiċċaw imqaxxrin. Hekk kif il-jum beda javvanza ħassejt il-piż tal-għeja u s-solitudni. Imma ma' kull żbula li kont niġbor kont naħseb f'Nagomi u fil-wegħda li għamilt lili nnifsi li nieħu ħsiebha. Din id-determinazzjoni kienet timbuttani 'l quddiem anke meta l-muskoli tiegħi kienu jitolbuni nistrieħ. Fl-aħħar ta' dak l-ewwel jum, irritornajt id-dar għajjina imma b'matt żgħir ta' qamħ. It-tbissima għajjina imma grata ta' Nagomi għamlet l-isforz kollu jiswa. Dak il-lejl, waqt li konna qed inħejju l-ikel modest tagħna, ħassejt xrara ta' tama. Forsi biss forsi stajna ngħixu f'din l-art ġdida. Ftit kont naf li dawk l-għelieqi tax-xgħir kienu se jkunu l-palk fejn id-destin tiegħi kien se jibda jinfetaħ u li dalwaqt ħajti kienet se tieħu direzzjoni li qatt ma stajt nimmaġina. Il-jiem inbidlu f'ġimgħat u l-ġimgħat f'xhur. Ir-rutina tiegħi fl-għelieqi ta' Betlem saret familjari daqs it-tlugħ tax-xemx. Kull filgħodu kont ningħaqad mal-purċissjoni siekta ta' dawk li jiġbru l-fdalijiet, irġiel u nisa li ħajjithom, bħal tiegħi, kienet tiddependi mill-ġenerożità tal-oħrajn u mill-benevolenza tal-liġi. Ix-xogħol kien iebes imma maż-żmien ġismi adatta. Subgħajja, li qabel kienu delikati, issa kellhom il-kallijiet bħal midalji tal-unur. Il-ġilda tiegħi, li darba kienet ċara, kisbet kulur bronż taħt ix-xemx bla ħniena ta' Ġuda. Bil-mod il-mod, il-ħarsiet ta' suspett tal-ħaddiema l-oħra bdew jirtabu, mibdula b'aċċettazzjoni siekta. Tgħallimt naqra l-għelieqi bħal ktieb miftuħ. Kont naf li mażoni kienu l-aħjar għal ħsad tajjeb, fejn il-ħassada kienu aktar x'inqas metikolużi. Kont nosserva r-riħ, mbassar fejn kienu se jaqgħu żbul. Kull żerriegħa kienet prezzjuża, kull żbula rebħa kontra l-ġuħ li dejjem kien qed jistennina. Nagomi, għalkemm dgħajfa, kienet tistennini kull lejl b'ħerqa. Għajnejha, li qabel kienu mdallma bin-niket, issa kienu jleqqu bi ftit kburija meta tara r-riżultati tax-xogħol tiegħi. Flimkien konna nbidlu żrieragħ f'dqiq u dqiq f'ħobż. Ir-riħa tal-ħobż frisk kienet timla d-dar umli tagħna, tfakkira kostanti li, minkejja l-avversitajiet, konna qed ngħixu. L-istejjer li Nagomi kienet tirrakkonta dwar Alla ta' Iżrael kienu jieħdu l-ħajja f'moħħi waqt li kont naħdem. Il-liġi li kienet tippermetti lill-foqra u l-barranin jiġbru l-fdalijiet kienet aktar minn regola, kienet xhieda tal-kompassjoni divina. F'kull żbula li kont niġbor, kont inħoss mhux biss is-sostenn fiżiku, iżda wkoll konnessjoni profonda ma' din il-fidi ġdida li kont ħaddant. Ġurnata minnhom, waqt li kont qed naħdem, smajt paċpiċ eċċitat fost il-ġemmiegħa l-oħra. Ġej Boaz kienu jgħidu taħt l-ilsien. L-isem ma kienx stramb għalija, Nagomi kienet semmiet bħala qarib il-bogħod ta' żewġha l-mejjet. Sid ta' għelieqi kbar, Boaz kien magħruf għall-ġenerożità u l-integrità tiegħu. Kurjuża, rfajt għajnejja mix-xogħol tiegħi. Rajt raġel riesaq, il-figura tiegħu imponenti toħroġ fost il-ħaddiema. Ħarstu kienet tiġri fuq l-għelieqi bil-familjarità ta' min jaf kull biċċa art meta għajnejh iltaqgħu ma' tiegħi, ħassejt taħlita stramba ta' apprensjoni u xi ħaġa oħra li ma stajtx nidentifika. Boss waqaf b'ħarstu fissa fuqi. Ta' min hi din ix-xbejba? smajtu jistaqsi lil wieħed mis-sorveljanti. Baxxejt għajnejja malajr, nagħmel ta' bir-ruħi li kont ikkonċentrata fuq xogħli, imma widnejja kienu attenti. Hi l-mobita li ġiet lura ma' Nagomi, wieġeb is-sorveljant. Talbet biex tiġbor il-fdalijiet u ilha taħdem bla waqfien minn filgħodu kmieni. Ħassejt il-piż tal-ħarsa ta' boss fuqi, imma ma tsardajtx nolli rasi. X'kien se jiġri? Kont se nitkeċċa għax kont barranija? Qalbi kienet tħabbat b'rata mgħaġġla, nibża' mill-agħar. Ftit kont naf li dak il-mument, li kien jidher insinifikanti, kien se jkun il-punt ta' bidla fil-vjaġġ tiegħi f'Betlem. Id-destin, iggwidat mill-id inviżibbli t'Alla ta' Iżrael, kien wasal biex jikxef il-pjanijiet tiegħu għalija. Dak li ġara wara biddel il-kors ta' ħajti b'mod li qatt ma stajt nobsor. Boaz, ir-raġel li kont nibża' li kien se jkeċċini, resaq lejja b'passi sodi, imma ġentili. Isma', binti, tmurx tiġbor falqa oħra. Ibqa' hawn mal-qaddejja tiegħi. Kliemu qabadni b'sorpriża, u rfajt għajnejja niltaqa' mal-ħarsa kompassjonata tiegħu. Ara fejn l-irġiel qed jaħsdu u mur wara l-bniet. Ordnajt liż-żgħażagħ biex ma jdejqukx. Bqajt mistaġba b'din il-ħniena kollha. Għaliex dan ir-raġel hekk rispettat u b'saħħtu kien qed juri din il-konsiderazzjoni kollha lejja barranija sempliċi. Inci ngħid b'reverenza, b'qalbi tfur bil-gratitudni. Għaliex sibt grazzja f'għajnejk biex tinduna bija, u jien barranija, staqsejt, b'leħn jirtoqt bl-emozzjoni. Boaz bissem bajnejh jixel u b'taħlita ta' ammirazzjoni u rispett. Qaluli kollox dwar dak li għamilt għal omm ir-raġel tiegħek wara l-mewt ta' żewġek, kif ħallejt il-ġenituri tiegħek u art twelidek biex tgħix ma' poplu li ma kontx taf. Jalla l-Mulej jippremjak bi sħiħ għal għemilek. Kliemu mess qalbi fil-fond. Għall-ewwel darba minn meta wasalt Betlem, ħassejni tassew apprezzata u stmata. Matul il-jum, il-ħniena ta' Boaz ma waqfitx. Stedini niekol mal-ħaddiema tiegħu, joffrili l-ħobż u l-inbid. Bil-moħbi ta' struzzjonijiet li l-ħassada tiegħu biex iħallu aktar żbul jaqgħu apposta biex inkun nista' niġborhom. Meta x-xemx bdiet tinżel, kont ġbart aktar qamħ milli qatt immaġinajt possibbli. Qalbi kienet ħafifa, mimlija bi tama mġedda. Meta rġajt lura d-dar dak il-lejl, bilkemm stajt inżomm l-eċċitament tiegħi hekk kif irrakkontajt lil Nagom il-ġrajjiet tal-jum. Għajnejha ddawlu meta semgħet l-isem ta' Boaz. Il-Mulej ibierku, għajtet Naomi. Hu ma waqafx juri tiba tiegħu lill-ħajjin u lill-mejtin. Dan ir-raġel hu qarib tagħna u wieħed mill-fidwa tagħna. Kliem Nagom iqajjem fija kurżità li ma stajtx inżomm. Fidwa, Xi tfisser din? staqsejt. Nagom imbagħad spjegatli dwar il-liġi tal-fidwa, drawwa f'Iżrael fejn qarib qrib kellu r-responsabbiltà li jieħu ħsieb l-armla tal-familja, jiżgura li n-nisel u l-wirt jinżammu. Dak il-lejl, mimduda fuq il-frix tiegħi, ma stajtx norqod. L-immaġni ta' Boaz, il-kliem ġentili tiegħu, u l-idea tal-feddej kienu jduru f'moħħi. Għall-ewwel darba mill-mewt ta' Mahlon, ħassejt xrara ta' xi ħaġa li kien ilu ma nħoss, tama għall-futur. Il-ġimgħat ta' wara għaddew f'wirja ta' emozzjonijiet u aspettattivi. Ix-xogħol tiegħi fl-għelieqi ta' Boaz kompla, iżda issa kien hemm dinamika ġdida fl-arja. Kull ħarsa skambjata, kull kelma ġentili li qal, kienet iġġiegħel qalbi tħabbat b'mod li ma kontx ilni nħoss. Kien f'lejl partikolarment sħun li Naomi sejħitli għal taħdita li kienet se tbiddel kollox. Għajnejha kienu jleqqu b'determinazzjoni li ma kontx rajt minn meta wasalna Betlehem. Binti, m'għandix infittex dar sikur għalik, fejn tkun ipprovduta sew? staqsiet Nagomi. Bogħaż, li mal-qaddejja tiegħu inti lek taħdem, mhuwiex qariba tagħna? Dal-lejl se jkun qed inaddaf ix-xgħir fil-qiegħa. Il-pjan li mbagħad Nagomi żvelatli kien wieħed kuraġġuż saħansitra skandaluż f'widnejja. Hija nstruwietni biex ninħasel, nifwih u nilbes l-aħjar ħwejjeġ tiegħi. Wara, kelli mmur fil-qiegħa fejn Boaz kien se jkun qed jaħdem, iżda mingħajr ma ninnotah. Meta jorqod kelli nikxef riġlejh u nimtedd hemm. Qalbi ħabtet b'rata mgħaġġla meta smajt dawn l-istruzzjonijiet. Kienet proposta riskjuża li setgħet faċilment tiġi interpretata ħażin. Imma Nagomi argumentajt dan mhux se jidher mhux xieraq. U jekk Boaz irrifjutani? Nagomi żammet idejha f'tagħha, b'għajnejha jfuru bil-fiduċja. Afda, binti. Bogħaż hu raġel integru. Se jkun jaf x'għandu jagħmel. Dak il-lejl, b'idejja jirtodu u qalbi tħabbat maġla, segwejt l-istruzzjonijiet ta' Nagomi. Ir-riħa taż-żejt ifuħ kienet titħallat mar-riħa tax-xgħir li kien għadu kif inħasad hekk kif kont qed nixxabbat fil-qiegħa. Il-qamar kien jitfadel jitwal, jaħbi l-wasla tiegħi. Boaz kien hemm kif Nagomi kienet basret rieqed fil-fond wara jum twil ta' xogħol. Għall-mument bqajt wieqfa, nammira l-figura tiegħu taħt id-dawl fidda tal-qamar. Niġbor il-kuraġġ kollu tiegħi, ersaqt bil-mod u kxift riġlejh, nimtett hemm. Is-sigħat li segwew kienu l-itwal f'ħajti. Kull ħoss, kull żiffa li għaddiet kienet iġġegħelni nirrex. X'kien se jiġri meta Boaz jistenbaħ? Kont qridt kollox b'dan il-ġest kuraġġuż. F'nofs ta' lejl boss qam f'daqqa. Min int? staqsa b'leħn oħxon bl-irqad. B'qalbi f'ħalqi weġibt jien Rut il-qaddejja tiegħek. Ferex it-tarf tal-mantell tiegħek fuqi għax int il-feddej tal-familja tagħna. Kien hemm mument ta' skiet li deher li dam eternità. Imbagħad il-vuċi ta' Boas qatgħet id-dlam, mimlija emozzjoni u rispett, Il-Mulej iberikek binti. Dan l-aħħar att ta' tjieba tiegħek hu akbar mill-ewwel wieħed, għax ma ġrejtx wara ż-żgħażagħ, sew jekk sinjuri jew foqra. Il-kliem li segwa mela qalbi bit-tama. Bogħaż wiegħed li jwettaq dmiru bħala feddej, iżda semma' li kien hemm qarib ieħor eqreb li kellu l-ewwel dritt li jifdini. Ibqa' hawn dal-lejl, qalb il-ħlewwa. Filgħodu, jekk irid jifdik tajjeb. Jekk le, jien nagħmel dan. Naħlef bil-Mulej li nagħmel hekk. Imteddejt mill-ġdid f'riġlejh, moħħi jdur bil-possibiltajiet tal-futur. Qabel is-sebħ, Boaz qajjimni, jibgħatni lura d-dar porzjon ġeneruż ta' xgħir. Meta rġajt lura, għedt kollox lil Nagomi u wiċċa dawwal b'tama ġdida. Issa, binti, stenna biex tara x'se jiġri. Dak ir-raġel mhux se jistrieħ qabel ma jsolvi din il-biċċa xogħol illum stess, qalet Nagomi. X'jiġri jekk il-qarib l-ieħor jiddeċiedi li jifdini? staqsejt lil Nagomi, ma stajtx naħbi t-tħassib tiegħi. Għafset idejha, għajnejha juru taħlita ta' ansjetà u fiduċja. Afda f'Alla, binti. U afda f'Boas. Huwa raġel ta' kelmtu u mhux se jistrieħ qabel ma din il-kwistjoni tkun solvuta. Is-sigħat kienu qishom ma jgħaddux. Kull ħoss fit-triq kien iġegħelni nqum bil-qagħda, naħseb li seta' kien boqas iġib l-aħbarijiet. Ix-xemx laħqet l-ogħla punt tagħha u bdiet nieżla lejn ix-xefaq, u xorta ma kellna l-ebda aħbar. Kien meta beda jidlam li smajna passi mgħaġġla resqin lejn il-bieb tagħna. Jien u Nagom iħarisna lejn xulxin b'tensjoni qabel ma qomna biex nilqgħu lil min kien ġej. Kien boqas, Wiċċu kien aħmar mill-mixi mgħaġġel imma għajnejh kienu jleqqu b'intensità li ħaditli n-nifs. Kollox lest, ħabbar b'vuċi mimlija emozzjoni. Il-qarib l-ieħor irrinunzja għad-dritt tiegħu li jifdik. Qalbi tferfret. Xi fisser dan, staqsejt bil-kemm nażarda nemmen dak li kont qed nisma'. Boas resa eqreb jieħu dejja f'tiegħu. Ifisser, Ruth, li jien hawn biex naqdi dmiri bħala l-feddej tiegħek? Imma aktar minn hekk jien hawn biex nitlob idek fiż-żwieġ jekk taċċettani. Dmugħ ta' ferħ ġie f'għajnejja. Dak kollu li għaddejna minnu, it-telfa, il-vjaġġ, id-diffikultajiet f'Betlem, kollox wasal għal dan il-mument. Iva, għedt b'leħen baxx, vuċi maqtugħa bl-emozzjoni. Iva, naċċetta. Nagom infexxet fajta ta' ferħ, tannaqna tnejn. Imbierek il-Mulej li ma ħallinix mingħajr feddej. Imbagħad Boas qalilna d-dettalji tal-laqgħa tiegħu mal-qarib l-ieħor u xjuħ tal-belt. Kif bħila nnegozja, kif ir-raġel l-ieħor irrinunzja għad-dritt tiegħu, u kif dawk kollha preżenti bierku l-għaqda tagħna. Boaz qal, B'għajnejh fissi fuq tiegħi, għada se niżżewġu quddiem il-poplu kollu ta' Betlem. Ma tibqax barranija, Rut. Se tkun marti, mara ta' Iżrael. Dik il-lejla, mimduda fuq il-frix tiegħi għall-aħħar darba bħala armla barranija, bdejt naħseb fuq il-vjaġġ tal-għaġeb li wassalni s'hawn. Minn mobsa Betlem, mit-telfa sat-tama mġedda. Alla ta' Iżrael, li jien kont għażilt li nimxi warajh, wera l-fedeltà tiegħu b'modi li qatt ma stajt nobsor. Jum it-tieġ tiegħi ma bogħaż sebaħ jiddi, qisu s-sema nnifsu qed jiċċelebra l-għaqda tagħna. It-toroq ta' Betlem kienu mqanqla bl-attività, hekk kif in-nies tal-belt tħejjew biex jaraw l-avveniment li kien sar fuq fomm kulħadd, iż-żwieġ tar-rispettat Bogħaż mal-armla żagħżugħa Mogħbita. Liebsa l-aħjar ħwejjeġ li Nagomi setgħet issib, ħassejtni mibdula. Ma kontx għadni l-barranija qalbha maqtugħa li waslet xhur ilu, iżda mara maħbuba, milqugħa u onorata. Iċ-ċerimonja saret quddiem ix-xjuħ u n-nies kollha fil-bieb tal-belt. Meta Bogħaż ħabbar, Intom illum xhieda li jien xtrajt mingħand Nagom il-propjetà kollha ta' Elimelech, Kiljon u Maħlon. Ġibt ukoll lil Rut il-Mogħbita, armla ta' Maħlon, bħala l-mara tiegħi, għadda tpespis ta' approvazzjoni mill-folla. Ħajjitna flimkien bdiet bil-ferħ u l-ġid. Boaz kien raġel li jħobb u jieħu ħsieb, u bil-mod il-mod, l-uġigħ tal-passat tiegħi beda jagħti lok għall-ferħ tal-preżent. Nagomi, li qabel kienet issejjaħ lilha nfisha Morra, issa kienet tirraġġa bil-ferħ, wara li sabet skop ġdid bħala parti mill-familja tagħna. Għaddew ix-xhur, u malajr skoprejt li kont tqila. L-aħbar xterdet malajr ma' Betlem, u għal darb'oħra, sibt ruħi fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-belt. Din id-darba, madankollu, il-ħarsiet kienu ta' approvazzjoni u stennija. Meta fl-aħħar wilidt tifel, il-ferħ kien bla qies. Nagomi ħadet it-tarbija f'dirgħajha, bi dmugħ tal-ferħ igelgel minn wiċċ Amġed. Kien qisu l-imrar kollu ta' ħajjitha nħasel f'dak il-mument. Semmejna t-tifel tagħna Obed li jfisser qaddej għax kellu jservi ta' tfakkira tal-fedeltà tal-Mulej. Ftit konna nafu li din it-tarbija żgħira kellha ssir in-nannu tas-Sultan il-Kbir David u permezz tiegħu, parti min-nisel tal-Messija nnifsu. Waqt li nara lil Obed jikber, ħafna drabi naħseb fuq il-vjaġġ tal-għaġeb li wassalni s'hawn. Minn armla barranija għal omm rispettata f'Iżrael, ħajti hija xhieda tat-tjieba u l-providenza ta' Alla. L-istorja tal-imħabba tiegħi ma' Boaz saret leġġenda f'Betlem, tiġi rrakkontata bħala eżempju ta' mħabba fidila u fidwa. Imma għalija, hija aktar minn storja, hija tfakkira ta' kuljum ta' kif Alla ta' Iżrael jista' jibdel it-traġedja fi trijonf, it-telfa fi qligħ, u futur inċert f'wirt għal dejjem. Waqt li nżomm lil ibni f'dirgħajja, bi Bogħaż ħdejja u Nagomi titbissem b'kuntentizza, naf li sibt ħafna aktar minn dar f'Betlem. Sibt id-destin tiegħi, l-iskop tiegħi u mħabba li tmur lil hinn mill-fruntieri u l-ġenerazzjonijiet. Nittama li ħeġġiġtek biex tħaddan il-fidi quddiem l-avversità, biex turi t-tjieba lejn l-oħrajn u biex tafda fil-pjan divin, anke meta l-futur tiegħek jidher inċert. Jalla t-tagħlimiet tal-fidi, it-tama u l-imħabba murija f'ħajti jkomplu jispiraw u jiggwidaw il-passi tiegħek. Jalla ssib is-saħħa fl-avversità u l-ferħ fil-barkiet mhux mistennija li toffri l-ħajja. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.